Иерусалимга, Кудс мәчетенә, Әл-Акса мәчетенә күчү һәм аннан соң инде Мигъраҗ ул Кудс мәчетеннән, Әл-Акса мәчетеннән инде Алла Субхана ва Тәгалә янына күтәрелү. Шушы Мигъраҗ дип атала. Бүген, иншалла, шулар турында сөйләшербез, аят укырбыз. Ләкин алдан инде бер сорау бирәсе килә. Әгәр дә, мәсәлән, Мәсәлән, безгә кемгәдер әйме, миңа, сиңа, кемгәдер әйме, бер бәлә килсә, бик каты бәлә килсә, аннан соң бер атнадан соң тагын, тагын бер бәлә килсә, тагын бер мәшәкәт килсә, тагын бер, шулай бер ел барса, бер ел дәверендә, яни көн саен, атна саен бер проблем, бер мәшәкәт, бер бәлә каза, бер авырлык килсә, без нәрсә әйтәбез ахырында, бер елдан соң? Гадәттә кешеләр нәрсә, ярар, без әлхәмдулилла мусульман. Гадәттә нәрсә әйтәләр? Ни өчен миңа бу бәлә каза килде дип

Кушаматы булган, әйме? Әл-Әмин, димәк, ышанычлы. Яни безнең дә авылда татарларда, әйме, авылларда ничек әйтәләр? Кайсы Равил? Профессор Равил. Кайсы кайсы Ахмад? Бүре Ахмад. Кайсы теге? Бусы, әйме? Шулай әйтелә бездә авылларда да, э, э, гарәпләрдә дә шундый гадәт булган, бер-берсенә кушамат бирәләр иде. Димәк, Мәккәдә иң ышанычлы иң тугры, беркайчан да алдамый торган, бөтен кешеләрнең ышанычларын җиренә җиткереп китерә торган Әл-Әмин, ышанычлы бер кеше булган Мөхәммәд. Ягъни аннан да булганнар ышанычлы кешеләр, ләкин иң ышанычлы ул булган, әйме? Ул мин пәйгамбәр дигәч, Аллаһ Субхана ва Тәгалә миңа вахи иңдерә дигәч, Курани Кәримне укый башлагач кешеләргә, алар аны кәззәб дип әйттеләр. Ялганчы. Ул намаз укый башлаган вакытта, Кәгъбә тулы янында пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм аның янына килеп, өстеннән нәҗис түгәләр иде. Аның дусларын, иптәшләрен кыйныйлар иде. Хәтта үтерәләр иде, беләбез, әйме? Кайберләрен үтергәннәр. Аңа бойкот, аның гаиләсенә, бөтен гаиләсенә, бөтен Хашимовларга бөтенесенә бойкот ясадылар, әйме? Ягъни алар белән берни дә сәүдә итмәделәр, аларга ризык та бирмәделәр, аларны өйләреннән куып чыгарып, ачык һавада яшәттерделәр. Бойкот булды. Без нәрсә эшләр идек бу вакытта? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең миссиясен, исламны аңлатуны туктатмаган.

Барыйм, Таиф халкына исламны аңлатам. Ягъни күрше шәһәргә барып, аларга исламны аңлатачакмын дип, шуларга бара. Аларга килеп, аңлатканда мин сезнең өчен җәннәт юлларын күрсәтергә килдем, җәһәннәмнән сезне коткарырга килдем дип әйткән вакытта, аны мәсхәрә итеп, аннан көлеп, артыннан сабыйларны, акылсызларны җибәреп, ташлар белән ыргытып куып җибәрәләр. Нәрсә эшләр идек? Шушы вакытта пәйгамбарыбыз Мухаммад саллаллаһу алейһи вәсәлләм бер инде каны каннары агып торган вакытта, бер җирдә туктаган, җал иткән вакытта моның янына фәрештә килә. Фәрештә әйтә: "Эй Расулуллах, эй Аллаһның илчесе, мин тау фәрештәсе. Аллаһ Тәгалә миңа мине җибәрде синең әмереңне үтәргә. Нәрсә әйтерсең? Әгәр дә әмер итсәң, мин шушы тауны бу шәһәр өстенә әйләндереп өстән куячакмын, ди. Без нәрсә эшләр идек? Без нәрсә эшләр идек? Ох, алар мине, пәйгамбәрне, пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейһи ва әйтә, юк ди, кирәк түгел. Әгәр дә аларның Иншалла, аларның оныкларыннан, аларның нәселләреннән бер кеше булса да исламга килсә, кирәк түгел, яшәсеннәр. Имтихан астында булды, әйме? Имтихан. Аллаһ Тәгалә имтихан итә моны. Нәрсә эшләр микән? Шундый мөмкинчелек, әйме? Атомный бомба бирделәр кулына, әйме? Бас кына. Чик, бетте. Әйме, Таиф юк. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям менә бу авырлыклардан соң Менә бу имтиханнардан соң, ничә еллар, ун ел аймы, имтихан астында, көн саен ташлар микән, ташламас микән үзенең миссиясен, исламны аңлатуны ташламас микән дип, үзенең миссиясен дәвам иткән вакытта Аллаһ Субхана ва Тәгалә пәйгамбәребезне саллаллаһу алейхи ва сәлләм иң зур могҗизасына лаеклы итә. Яни беләбез иң зур могҗиза инде әлбәттә Курани Кәрим. Без аны бүгенге көндә дә кулыбызда тотабыз. Ул могҗиза. Ансы иң зур могҗиза. Ләкин Миграҗ та, Исра Миграҗ та бик зур могҗиза, җәмәгать. Бик зур могҗиза. Нигә бирелгән? Беренчедән лаеклы булды. лаеклы. Икенчедән, безнең пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям кешеләргә дә, җеннәргә дә үзенең вакытыннан алып кыямәт көненә кадәр нинди кешеләр яшәячәк, аклар да, каралар да, руслар да, татарлар да, гарәпләр дә, французлар да бөтенесенә җибәрелгән. Аллаһ субхана ва тааля аңа

Һәм без аны күчердек, Аллаһ Тәгалә дип әйтә. Һәм без аны күчердек, аңа үзебезнең аятларыбызны күрсәтер өчен. Аят инде ул мугҗиза, ишарат. Без бүген аят турында әйтә сөйлибез. Ягъни менә бу бөтен аятның соңгы сүз. Без аны күчердек, аңа аятлар күрсәтер өчен. Аятьләр күрсәтер өчен без аны күчердек дигән сүзгә таянабыз бүген. Иң беренче җәмәгать, иң беренче Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям күргән мөгъҗиза булды Бурак. Бурак ул ат белән ишәк арасында Бер хайван диде пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейһи аңа утырып ди, кайсы җирне күрәсең, шул җиргә шундык барып җитәсең. Шундый тизлек белән барып җитәсең. Инде гарәпләргә моны әйткәч, инде алар шаккаттылар инде, мөмкин түгел ди. Юк, андый хайван булмый, алай җире бул. Без инде бүгенге көндә ышанабыз, әйме? Без бүгенге көндә үзебезнең машинага утырабыз да, офыкка кадәр 3 минут эчендә барып җитәбез, әйме? Шулай бит? Машинабыз 3 минутта барып җитәбез. Алар, ягъни аңа 1 сәгать барсалар, элек без 3 минутта барып җитәбез, әйме? Самолет булса, бүгенге көндә самолетлар шушы җираклыкны җәмәгать 10 секунд эчендә үтәләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва әйткән, күз кая күрә, шул шул җиргә бер мизгелдә барып җитә торган хайван диде, әйме? Безнең бүгенге көндә самолетлар шушы озынлыкны 10 секунд эчендә барып җитәләр. Әле бу әле иң соңгы нокта түгел, әйме? Әле киләчәктә кешеләр тагын ничек җирләр белмибез. Ләкин пәйгамбәргә саллаллаһу шушындый хайван бирелде имә. Ул хайван шушындый зур тизлек белән пәйгамбәргә саллаллаһу Мәккәдән Иерусалимгә күчереп куя. Беренче мөгъҗиза. Күрде. Һәм аның иманы шуның белән ныгыды, әлбәттә. Шулай бит? Анда барып җиткәч, Иерусалимда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва каршы алалар бөтен элек яшәгән пәйгамбәрләр. Күпме пәйгамбәр булды бу дөньяда, аңа кадәр бөтенесе җыелалар. Чөнки безнең пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям соңгы пәйгамбәр иде, әйме? Аннан соң башка пәйгамбәр булмый, һәм ул пәйгамбәрләрнең мөхөре, соңгысы, мөхөре, иң хәерлесе, таҗы, һәм аны каршы алалар бөтен пәйгамбәрләр, һәм шушы Иерусалим мәчетендә, Акса мәчетендә алар бөтенесе бергә намаз укыйлар. Ничек бөтен үлгән пәйгамбәрләр, әйма, безнең пәйгамбер саллаллаһу алейһи Исра Мигъраҗны тәне белән кылган. Ягъни уе белән түгел, төшендә түгел, тәне белән кылган, әйма. Ничек бөтен шушы пәйгамбәрләрне Аллаһ субхана ва тааля үлгәннәрен бөтенесен җыеп, шушы Акса мәчетендә алар бөтенесе бергә намаз укыйлар. Исра Мигъраҗ кичәсендә. Бу икенче зур мугъҗизаймы? Аннан соң пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям тагын имтихан ителә җәмәгать. Шушында аның янына Җибрил алейһиссалам ике сау тап килә, берсендә шәраб, вино, берсендә сөт. Ал ди, эч дигән вакытта пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Сөтне ала. Сөтне ала да эчә, һәм Җибрил алейһиссәлам әйтә, син ди фитратны, чисталыкны сайладың ди. Һәм синең өммәтең дә фитратны, чисталыкны сайлаячак. Ягъни без дә шулай ук сезнең белән бүгенге көндә шәрабкә караганда сөт эчәбез, әйме? Без дә чиста, ислам дине чисталык дине. Һәм бу инде имтихан була пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләмгә, әйме? Шушындый күз алдына китерегез. Безнең бит баш әйләнер иде, әйме? Килсәләр, күз алдына китерегез, хәзер берәрегезне алалар да, бер җиргә алып киләләр, анда бөтен президентлар җыелды, әйме? Путин да, Трамп та, тегесе дә, бусы да, фәлән дә, фәлән, әйме? Әйтәләр, син боларның рәисе. Син иң зур. Дип әйтсәләр безгә, нәрсә була башыбыз белән? Әйләнеп китәемме? Шушы мин шундый дәрәҗәгә ирештем дигән вакытта, ну, нигә шәраб эчмәскә инде, әйме? Юк, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям фитратны, чисталыкны сайлап, инде шул була аның мигъраҗга соңгы ноктасы.

Чөнки ул бик күп кешеләр өчен җибәрелгән һәм ул бик күп кешеләргә аңлатырга тиеш кеше. Ул каяндыр китаптан укып түгел, үз күзләре белән күреп, болар бөтенесен аңлатырга тиеш булган кеше, шуның өчен Аллаһ Тәгалә аны, аңа шушындый зур могҗизаларны күрсәтә. Мигъраҗ үзе дә нинди могҗиза, имма. Космоска ничек безнең космонавтлар чыгалар, әйма? Бер ракета коралар, әйма? Ракетаны ничә ел ясыйлар, әйма? Шуңа ягулык куялар, аннан соң зур иттереп шундый ракета ясап, күп кешеләр аны кабызып җибәрәләр дә очып чыга, әйма? Анда җөреп, аннан соң кире кайта, әйма? Анда җөргәндә скафандр кирәк, тегесе, бусы, әйма? Бер зур фән! Ләкин пәйгамбәр саллаллаһу миграҗ кылынган вакытта шт кенаймы, җиңел генә бөтен космосларны, бөтен нәрсәләрне Аллаһ Тәгалә күрсәтте. Һәм әлбәттә, иң зур мугҗиза Аллаһ Субхана ва Тәгаләне пәрдә аша күрү, Аллаһ Тәгалә белән сөйләшү, ул башка бернинди дә пәйгамбәргә бирелмәгән мугҗиза. Муса алейхиссалам сөйләшкән әлбәттә, әйме? Яни башка пәйгамбәрләр дога белән, ни белән, вахи белән сөйләшкәннәр, ләкин Аллаһ Тәгалә янында, үзенең янында сөйләшеп, заг иттереп сөйләшү бары тик безнең пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямга генә насыйп булды. Һәм ул шуның белән шушы шушы сөйләшү эчендә бик күп мәгълүмат ала. Ягъни без кайбер чакта әйтәбез, ә каян белгән пәйгамбәребез, әйме? Ул киләчәктә шушындый кеше була, кыямәт көнендә шушындый кешене алып килерләр, болай булыр, тегеләй булыр, әйме? Бөтенесе шунда, менә бу мизгелдә турыдан-туры Аллаһ Субхана ва Тәгалә мәгълүмат бирә, һәм шунда Мигъраҗда турыдан-туры Аллаһ Тәгалә бернинди дә арадашсыз турыдан-туры Әл-Бакара сүрәсенең соңгы ике аятын бирә.

Без әле президентларга түгел, бөтен пәйгамбәрләргә имам булып безне билгеләделәр, әйме? Күккә миграч кылдырдылар. Аллаһ белән сөйләштек, җәннәт, җәһәннәмне күрсәттеләр, әйме? Баш тамамын әйләнеп китер иде, әйме? Ләкин пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, ә минем өммәтемә нәрсә була? Нинди бүләк? Аллаһ Тәгалә әйтә, намаз Намаз мусульман кешенең миграҗы. Без дә сезнең белән намазда миграҗ кылабыз. Без дә сезнең белән намазда Аллаһ белән аралашабыз. Бер хадиста пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейһи әйтә, намаз ди кешенең Аллаһ белән Кешенең Аллаһ Тәгаләгә мөнәҗәт уку, ягъни мөнәҗәт инде ул серле сөйләшү. Шуның өчен сөйләшкән вакытта уйласын нәрсә сөйләсен, нәрсә сөйли. Намазда булган вакытта ди, пәйгамберсен, нәрсә сөйлисез, уйлагыз. Чөнки ул мөнәҗәт, миграҗ, Аллаһ Тәгалә белән күрешү, Аллаһ Тәгалә белән сөйләшү.

Миннән сәлам тапшыр, ди. Эй, Алабуга халкы! Ибраһим алейһиссәлам сезгә сәлам әйтте Мигъраҗда. Эй, Руслан, сәлам сиңа! Ибраһим алейһиссәламнан. Ибраһим алейһиссәлам пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аша бөтен өммәткә һәм безгә дә, әйма. Максут абый, сиңа сәлам! Ибраһим алейһиссәламнән сәлам килде. Хәм ди, син аларга әйт ди, үзенең өммәтеңә әйт, җәннәт җире хуштыр, мубарәктер ди. Суы тәмнедер җәннәтнең, ләкин җире тип-тигез ди җәннәтнең. Җәннәтнең җире тип-тигез ди. Без бит җәннәт телибез, әйме? Бакча, җәннәт дигән сүз бакча. Аның үсентеләре субханаллах, вальхамдуллах, ла илах иллаллах, аллаху акбар сүзләре. Аның үсентеләре. Ягъни әгәр дә сезгә ахирәттә җәннәт бакчасы кирәк икән, эй мусульманнар ди, эй Ибраһим алейхиссалам әйтә. Кирәк икән бакча сезгә, Моннан аны утыртып барыгыз. Шушы дөньядан тегендә үсентеләрне утыртып барыгыз. Субханаллах, вәлхамдулләһ, лә иләһ иллаллаһ, Аллаһу акбар сүзләрен җибәрегез, утыртып. Бер агач булды. Субханаллаһ, вәлхамдулләһ, лә иләһ иллаллаһ, валлаһу акбар. Тагын бер агач булды. Шулай үзегезгә бакчаны утыртып куегыз, ди, Ибраһим аләйһиссәлам безгә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аша шушындый хәбәрне җибәрде. Җәмәгать, инде әйттек, менә бу бөтенесе инде, әйме, бөтенесе менә бүген сөйләшкән әйберләр, әйме. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм нинди авырлыкларны күрде? Нинди авырлыклар, нинди имтиханнар аша үтте? Һәм Аллаһ Субхану ва Тәгалә аңа нинди зур бүләкне бирде? Миграч. Безгә дә бу ишарәт. Эй мусульманнар! Әгәр дә сез шушы дөньяда Аллаһ Тәгалә биргән авырлыкларны, Аллаһ Тәгалә биргән имтиханнарны дөрес иттереп каршы алсагыз, сезгә дә шушындый зур бүләкләр булачак, ди. Аллаһ Раббыбыз барыбызга да Үзенең динен, Ислам динен дөрес иттереп аңнарга, хәерле, Үзе яраткан, Үзе разый булган гамәлләрне кылырга насыйп әйләсен.